Ngini hampalam lain sambarang hampalam. Hampalam ulun ngini sudah basabut. Ngini salam lain sambarang salam. Salam ulun ngini wajib pian sahut. Assalamualaikum warahmatullahi.

Rakyat karajaan itu hidup aman wan nyaman. Raja nitu baisian tujuh ikung anak bebinian yang anum-anum wan bungas-bungas. Tapi katujuh anak raja nitu baluman ada nang handak manikah. Padahal si raja handak banar bagaduh cucu.

Lalu ai si raja wan anak-anaknya ni bapikir handak maulah patandingan gasan mandapat akan calon laki. Imbah tu isuk harinya patandingan tu dihabar akan ka sabarataan sampai ka bujuk kuta. Siapa nang kawa maulah rumah tinggi wan ganal? Maka inya nang jadi minantu raja. Pada hari ketiga, datang anak urang lakian nang kawa manyanggupi kahandak raja. Kaanam lakian nitu bagawi banar. Siang wan malam. Kada lawas sauting rumah tinggi wan nang ganal ja tuntung. Hm, himung ai raja ni malihat. Sayang, kadada kadada ja batu nang kawa mahukum akan rumah banjar nang tinggi ni lawan rumah nang lawas. Garunung raja. Isuknya, raja ni mahabarakan pulang siapa nang kawa maulah jambatan nang ganal wan baik. Inya cagar dinikah'akan lawan anaknya jua. Kada lawas, datang saurang paninian mambawa saikung biawak. Umur datang ka sini handak maminang anak pian. Walaupun kami miskin, anak ulun kawa maulah akan jambatan ngitu. Ujar paninian tu lawan raja. Matan pina ni kawa gasan siapa haja, nang panting anak pian sanggup maulah akan jambatan nang ulun handak itu. Ujar si raja. Nah anakku, pian sudah mandangar apa ujarannya. Ulah gin jambatan nang dihandaki. Sangaraja! ujar paninnya tu lawan biawak di higanya. Kada usah talalu bapikir akan, ulun kawa maulangnya, ujar si biawak. Urang-urang nang malihat di sana takajutan, kada manyangka anak nang dimaksud oleh paninnya tu. Adalah saikung biawak nang kawa bapandir. Biawak tu ancapan maulah jambatan. Kada lawas kurang dari samalaman tuntung jambatan tu. Paisuknya raja mangukul akan tujuh anaknya. Raja batakun siapa nang hakun jadi bini biawak. Tapi, si anak nang tanuhannya sampai nang kaanam, kadeda nang hakunnya. Tinggal ai si anak pahalusnya nih. Hmm. Abah, ucapan sang raja kada bulih ditarik pulang. Ulun hakun manikah lawan inya. Ujar si anak pahalusnya. Imbah tu, aruh bakawinan putri raja nih digawi akan, tujuh pasang pangantin nih ditatai akan. Kaanam pangantin tuh tampak sapadan, tapi sabuting nang kada nyaman dilihat, yaitu si anak pahalusnya maka batatai wan biawak. Pas malamnya. Si anak pahalusnya ni kauyuhan lalu taguring. Pas inya tabangun, takajut inya dihiga ada lakian nang bungas. Bakuciak ai inya nyaring-nyaring. Imbah tu si biawak ni bapandir. Sabar isiku, ulun ni biawak wan pian. Awalnya ulun ni manusia biasa, tapi. Sabab kasalahan nang ulun buhi, ulun dikutuk jadi biawak. Ujar si biawak. Takajut ai si anak palusnya ni mandangar inya malihat ada kulit biwak jua. Ancap ai si anak palusnya ni maambil kulit biawak yang baandakan di bucu kamar, imbah tu dibakarnya di balakang rumah. Akhirnya. Si anak paharusnya hidup bahagia wan akhir bunga. Dangsanak-dangsanaknya gin manyasal bahari suah manulak wan biawa. Tapi, buhannya sadar bahwa, bahwa. Untung wan batuah nang didapat ngini marga karidoan wan kaikhlasan hati manarima biawak manjadi lakinya. Nah, buhannya, tuntung sudah keka nang ulun bawa akan. Kaya apa? Rami kalu! Pisang awat tumbuh parak rawa, Buahnya manis, rasanya nyaman. Inggam sini dulu kisah nang ulun bawa. Semoga bemanfaat gasan sabarataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.